Былыргы дьылым былдьаһыктаах быраман мындаатыгар урукку дьылым уларыйбыт одун уорҕатыгар эргэтээҕи дьылым этиһиилээх эргийэр киинигэр Былыргы дьылларым быралыйбыт быһыылааннаах мындааларыгар, урукку хонуктары уларыйбыт охсуһуулаах уорҕаларыгар, эргэтээҕи дьыллар илбиистээх иирээннээх эҥэрдэригэр Үс саха үөскүү илигинэ, биэс саха бииһии илигинэ, субу аарыгыран айгыстан турар аҕыс иилээх-саҕалаах, атааннаах-мөҥүөннээх, айгыр силик бэйэлээх аанньа дойду аннынан айыллыбыта эбитэ үһү Сир ийэ барахсан симэхтээх сири иһит сиксигин саҕа эрдэҕиттэн сир ийэ диэн ситэн тэлгэнэн тэрээдийэн томтойо туолан үөскүүрүгэри туухатыйыа диэн, соҕуруу өттүнэн туналҕаннаах добун хайа тулааһыннанан, айгырыа диэн арҕаа саҕатынан аҥааттыбат аҥаар муора дьайыҥнанан, холборуйуо диэн хотугу улаҕатынан будулҕаннаах муус муора модьоҕолонон, иэҕэҥниэ диэн илиҥ өттүнэн имэҥнээх итии байҕал эҥэрдэнэн, хара байҕал хаймыыланан, күөх муора тулаланан, Күр муус түгэхтэнэн, сымара таас сыттыктанан, хайыр таас хаппахтанан, өҥ буор үүрүттэнэн, дуй буор кырыстанан, сирэм от мээчирэҥнэнэн, синньэ дьэрэкээн бэйэккэлээх сибэкки-бичик оһуорданан, үгүс элбэх дьүһүргэлэннээх кэмэ суох киһи-сүөһү, халыҥ ахсааннаах хамсыыр харамай, илии чэчирсимэктэнэн, айыллан үөскээн турдаҕа Ыалларынан олоххо ааҕыытын салгыы ыытабыт Аҕыс хаттыгастаах араҥас маҥан халлаан аан бастаан айыллыытыгар тараҕай таба кулгааҕын чэчээтин саҕа эрдэҕиттэн тарҕанан тараадыйан кинтээн киэбирэн томтоһойо туоллан үөскүүрүгэр тулааһына туллаҥныа диэн тоҕус өргөстөөх толомон маҥан күнүнэн толору көнтөстөнөн сиэкинэйиэ диэн сэттэ тииһиктээх дьэллик маҥан ыйынан ситэрин тэһииннэнэн Холборуйуо диэн холбоһууннаах үргэл кулукуланан, хойуу сулус хоойдонон, дьэллэҥэ сулус эҥэрдэнэн, үгүс сулус үрүттэрэн, арҕас сулус аалыҥнаан, уоттаах чолбон ойоҕостонон, уулаах былыт дугуйтанан, хаардаах былыт халҕаһаланан, уулаах былыт уллуҥахтанан, саллар чаҕылҕан дапсыырданан, сүллэр этиҥ олбохтонон, итии былыт иэннэнэн, дьайҕа былыт дьайыҥнанан, Самаан сайын сарыадыннанан Өҥүрүк куйаас өрөҕөлөнөн ойон тахсар уоттаах күннээх ойоҕолоон сүүрэр тэбиэн ыйданан араҥас маҥан халлаан айыллан үөскээн турдаҕа үһү. Ыалларынан олоҥхо ааҕыытын салгыы ыытабыт. Субу атааннаах мөҥүөннээх айгыстаах силиктээх аан ийэ дойду саргылаах таһаатыгар дьоллоох туонатыгар алгыстаах ньуургар хайдах быһыылаах сир дойду силигилээн үөскээбит эбит эйгэн Уонна харчы саҕа уу харахылыытынан одуулаан көрөн турдахха, субу орто туруу дойду дыгдьайар саалыгар үрдүк алҕаһыгар, киэҥ таһаатыгар килбэдьийбэт киинигэр хабыллар хабар тобугар улаҕата биллибэт уҥуоргута көстүбэт унаар-мунаар урсуннаах, ортотуттан күн тахсар туналҕаннаах толуумаҕан толоон, туолаһыйа үөскээн турар эбит доҕоттоор! Ол толуһу баран толоон томторхонноох ньуругар килибиэннээх киинигэр кыппаайта маҥан кырдалын кырыыланар дьэбиэтигэр аан ийэ дойду барахсан аар баҕаҕа буолан анньыллыбыт аҕыс салаалаах аал кудук мас аан ийэ дойдум араҕас далбарыгар айыллан үөскээн турар эбит. Ыалларынан олоҥхо ааҕыытын салгыы ыытабыт Ол маһы буоллаҕына, оччотооҕу дьон үтүөлэрэ үс күннүктээх сиртэн өтөрү-батары, өрө-хары көрөн, уун-утары сүүрдэн кэлэннэр тохтуу түһэн, тула баттаан тулуу бараан дьүһүнүн күн диэки өттүнэн үкөйө көтөн көрөн турдахтарына, дьэ сэгэрдэр, сэлиһэ мутугут силигэлээбит, лабаата-салаата таһымнаабыт

Сиэллээх моонньохтоох чороон иһиктэрэ олоччу тутуталаабыт курдук лофор көмүс толуу туораҕа торолуйбут. Ол нэллиэр көмүс эбирдээн кытыытыттан арылыас кустуммыытын саҕа араас бэйэҥ алараа кирдиэки чалырҕаччы таммалаан лоһуор көмүс толуу туораҕын тэбэтиттэн көҕүн кустуммыытын саҕа үрүҥ сөлөгө чөллүргэччи таммалаабыт эбит Но! Былас барахсан тула өттө тула сүрэй арыыта чоҥо чүмпэтэрдээх, айах арыыта хараҥай далайдардаах эбит. Ураҕас тиийбэт, улгу бэҕэ олохсуйбут, талах тиийбэт араҕас бэйэх алла-балла барҕарбыт, баараҕай мас барахсан байбайа үүнэн турар эбит. Но! Кини уйгу бэйэҥэр уһун кэһиитигэр кинкинэс диэн халлаан кыттыы кириэс кынаттаах кыыларын кырыы араастаах бииһин устарын бары мустаннар, ааһаан-аараан, өөрөөн өҥүргээн, тохтоон чуҕуһан, ыллаан лабыаттаан, ааһар мастар эбит. Ургулаах курбуу дьаҕыл орто дойдуга үөскээбит сүүрэр атахтаах сүр элбэх биистэрэ барда мустаннар тохтоон чаччыйар улуйан тиийэн ааһаан ааран ааһар мастар эбит. Мана айыыта ыңырыммыт сылгы дьөһөгөй иҥэрсийбит айыыһыт хотун айхаллаабыт иэхсит хотун эҕэтэлээбит кэскиллээх кэрмэт мастара кэҥкэйэ үүнэн турар эбит. Но! Бээрэ, доҕоор, маннык улуу мас үөһэ өрүс саалаата ханна тиийэн далаҕалаан тохтуу чугуйан турар эбитэй? диэн Өндүр маҕан халлаан диэки күннүктээн үлүгэр өрү өрүһэри көрөн өрө хантайан турдахха үөһэ баахтаа үрдүк үрүт салаат үс хаттыгастаах Өндүр маҕан халлаан диэки өрүкүйэ үүнэн тахсан иһэн кини диэтэх мас өй булунан аан бастааҥы санаата маннык буолбут эбит Но! Бу үгүс киһи умсуйар суута буолбут. Элбэх киһи сүгүрүйэр тойоно буолбут. Ыраас халлаан ыырдаах, сэргиэн халлаан тэлгэһэлээх, дьолуо халлаан толоонноох, араҕас халлаан алаастаах, ат бугулсаҕа араҕас наадал түптэлээх, маҥан чүмэ чуота банаардаах, үс бодол тыыннаах, үүт таастаах үктэллэлдээх, өрүөллээх бэргэһэлээх кириэстээх торуоскала аар айыы тойон, үрүҥ арыла хотун эмээхсин, тоҕус туллубат Баһын туура баттан бырахпыт иһин тохтоппот дьулусханнаах дьоллоох дьулуо маҥан тусуһаларын хабылла хаба ортотунан өтөр үүнэн тахсаммын үс үтүөкэн үөстээх үрүҥ көмүс сэргэ буолан өрө анньылламмын килэр бэйэлээхтэргэ үөсаа соҕуру кэрэхсэтиэм дуоҕулоор диэн үүнэ дөркүйүн иһэн өй булан чугуйбут санаа булан санньыйбыт эбит. No!